Nanyenda kubahumuriza kubatangariza ngu mukaronda memba wa paramenti ohikire nambwenu eizooba ry'orwakana nikiriijuka obwimuka omu kasheeshe bakadeployinga poriisi ekakwata abaana ba bodaboda ekabatwara omutare okuhumura abariisa amatere bakagaata abashuubuzi bakabura eky'okutunda ahabw'okuba noreeba Kunuya omuriisa ku aguza amate agura hardware owa hardware ashashura owa hotel owa hotel ashashura ow'eishomero ow'eishomero ashashura eirwariro it's a chain so ku okukoma kimwe oba wakoma byona eizooba eryo nkemerera omu parliament natongana omu rurimi oru nashomire ngu ekyo erimwe nkaba nyine ekiniga. Tubuurira kukoresa Bibliya yaitu. So yes, ku baraababuuze mugarukye mungu omu paramenti nibakora ki? A- Ago n'amazima kukira ekitari kityo mugambe yes omu paramenti noyemerera otensa okitensa ohabura gavumenti gavumenti majority eba yaaza kukora eki, waatunga majority ehinduka ekora eki. Nk'eky'okureeba eki ahi nibagambira omubazi gw'ejwa, obu twaba niturwaza ejwa omu ihanga ryona, ti Nyabusozi yonka, kwonka nyowe nkagambirira Nyabusozi nahereera ngambiriire ihanga ryona. Nkababuuza ku tureeturwaniisa obusheru bukarugaho, okugyema, tukagyema polio ekarugaho, tukagyema akakongo, hooping cough. Ahabw'enki turemirwe ebyo kandi abariisa bangye ba nyabushozi barikushashura sente nyingi ezikukira eza omubazi gw'okukirika ezo? Ekyokumanyisa omuriimwe haine abakukora bizinesi ezo yaheza kubarwa ahabu kyaba mutakigizire sente imwe nka gavumenti ahabw'enki abariisa begumbire? Of course obu gavumenti nooba wagiihamu obwesigye tutyo. Ku naaherize kukiteesa, abo abu barikweta policy shift gavumenti yaagura omubazi gw'okumara nambwenu ezo ate ekigaruka omu ihanga rya Uganda. Nituragita hare twakwata endwara y'engoha. Omuri imwe harimu abakushubura emibazi y'ente wareeba harimu hata abo nigira nti bakuza kunshemererwa. Aa, kwonka nabwo tafayo.

Billions Stars. Kandi ekyo ninyenda kukibatangaariza mukyereere, obuzaare obu kiine n'owa Hardware, obuzaare obu kiine n'owa Cakara, owa Supermarket, obuzaare obu kiine n'owa Hotel, obuzaare obu kiine n'orikushubura ebyomire, obuzaare obu kiine na Mukama w'eishomero, obuzaare obu kiine na kyona. Ahabw'okuba twosire, n'obu turaabe esente nituziheereza orikushubura emibazi zoona. Kwonka nituba nitufeerwa tukaguza amate gaitu aheeru ya Uganda, tukaguza enyama yaitu aheeru ya Uganda. Nikyo kimwe turikugira ngu na factories eziri aha niziguma nizitugura amate aha runaana, aha rukumi ahabw'okuba tibarikugatwara aheeru ahatari Kenya na South Sudan. Buharabu, Bungyereza n'ahandi nibatwara amate gaitu n'enyama zaitu baamanya ngu ente zaitu tizaakiine ndwara. Ziteera injectables eza antibiotics na wamanya nka aka akenyanya hariho orugarga so mbwenu kutura ekyo ekiranyenda kubatangariza hata aha mushuuro ente baheza kuziteera ekikatu ky'okutsirika engoha engoha ekaruma ente omwanya gw'ente kurwara ekafa engoha ekaba niyo yaafa twena tuza kubaho Twagyiga tuta? Nambwenu eiju bakwerigireho mukareeba eiju Omupresident nahuuba ebendera nanka y'okubanza, container y'okubanza y'amate ga Uganda g'eshanu garikuza omu katare ka Rigyeri. Akatare ka Rigyeri ak'amate bakatuheereza akatare karikwingana million magana ataano za doora. Haagira owashusha ati eiju ndoremu million magana ataano za doora. So kwonka twaba nitubaasa kuguza enyama yaitu, omuriisa, mukihurire, omuriisa yaaba naabaasa kuguza enyama aheeru ya Uganda, nikimanyisa ngu nituza kwetenga ente kugomorora omu buju ahabw'okuba nituba nitwenda ente ezikora kuka kugomoka. Kandi ezo noozenda ahabw'okuba nooyenda kuziheereza cacu. Kandi cacu neeruga nkahi? Kandi ebicoori nibiruga nkahi? Modo yaitu. Munyetegyereze? Amate gaitu ga nigaza Buharabu, gakaza Algeria, nk'oku gagiire gakaza Kenya, Zambia, South Africa. Nikimanyisa ngu nitwenda amate maingi kukira agu tubaire twine. Kandi waaba nooyenda amate maingi, ente nooruga aha kuziseetura nk'oku tubaire nitugyenda, noozita omu ngi zaazo omu biju niziba nizenda ki?

ngu enguuto za Nyabushozi omu myaka ena egi ninungi kukira oku zirabire. Ahari abo abarikutambura ahatari kwangirana, enguuto ezi twine hati ninungi kukira oku zirabire. Ahabw'enki? Ahabw'okuba omu myaka ena omu kuhikiirizana na Purezidenti twagira ngu buri disiturikiti agiheereze shilingi biliyoni emwe z'okukora enguuto. Naruga Sanga kyantwarira edakiika makumi abiri na mukaaga kuruga Sanga kuza Nyakasharara. Sanga ikumi na mushanju Bunonko Ngiira Nyakasharara, 26 mil. Nikimanyisa ngu na owaatoora koraasi naba atakakikore ahabw'okuba enguuto. Nikyo kimwe, shana egi eya kinoni egi niyo etakaboneire nayo ekafaafatikanamu ahabwa transition kuruga wayihaho UNRA kuza ministry ningira ngu neija kutandika kukikora omukwezi kwa munaana. So enguuto zaitu ziboneire kandi niziza kweyongyera kubonera. Kiruhura na mbwenu ekirikutukwatamu

Bushenyi kandi erimu disiturikiti mukaaga kandi egi riri eishaza rimwe etari na disiturikiti kandi twagaruka twagira road equipment nkuru ahabw'okuba bakajuta obu Kiruhura yaaruga Mbarara obu yaabaire ekiine na Kazo so kwonka nituza kutunga road equipment ensya nk'omu kwezi kwa munaana kuza kurayinga amahanga ago kugaheereza obuhunga ahabw'okuba bo bakateerwa omushana baaba ku baayonjo kwonka

Twabirugaho eby'okwitana yaatuheereza obusinge nk'oku Didas yaanatugambira kuza kukora kandi orikukora weena naataasa esente omu kushaho. Ekyo ku kirikubaho kuza kushashura abakozi ba gavumenti tibashashura gye, abashomesa abarikwesharinga nibaza kutunga sente. Nituza kuheereza more capitation grant. Capitation grant because buri omwe Ori aha aine omwana aha ishomero? Ompurire. Hati gavumenti yaaba neeshashurira buri mwana emitwaro ikumi, nooba otakwenda kushashura sukuuru fiizi? Nikwo gavumenti eshashura sukuuru fiizi. Neeshashura eishomero, ngu omwana ashomeraho. Kyakiira rubi yaareeba eki otakitiire. Gavumenti yaata Yes, ka naakugira.

Mwateire nimwe mukushutama mukacwamu ngu muheereze esente. Yebare munonga. Haaya tiwayewangara tiwakora ki munonga. Kwonka ekyo nikireetwa ahabw'okugira ngu abashomesa baitu abu eby'eishomero oru birikwetenga gavumenti terikubiheereza. Tikwo? So tugira ngu.

Mbwenu ei barikweta Defence, Security and Stability y'eihanga, abasirikare bye. Hatariho owaaruga oku akaija akareeba obugaiga bwaitu bwa Uganda, eitaka ryaitu ry'ekigimisa, akagira ngu yaatubinga tugyende abe niwe yaatuza. Nimbahamiza ngu ekyo twaba tukiine gavumenti ya nrm, Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni, nikiza kukorwa. Eky'aha muheru. President takukora we ni president ni president w'eihanga ahansi ye hariho cabinet ahandi hariho parliament parliament budget nikyo turikugira ngu parliament niyo ekubaza ekiro kandi omu myaka ena okwezi kumwe n'ebiro bina nk'oku twagamba Museveni yaikizeyo ira akarungi munonga arikwaheriza ekitiinisa buri

Enaama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi.